Yeye dey really really smell. So I posted that video of like friending me. Yes so I be make that to my table again. Yes me I just film this video. In fact this shirt be like I don use am film a lot of video. Eh me una manager. Na yesterday una cheat me na I cause am. I be make that to my table again. He sell a lady chat her up for Instagram. No be Instagram I dey call am. Instagram. Say the person say make she bring that video down mm mm let's hear from her if naija daughter don still dey lie you know say for me i dey like to play their voice note so that when time reach i know when dem go say na lie naija daughter lie dem go see say i no lie na wetin dem talk na i use against dem. yeye dey smell when they say yeye dey smell yeye dey really really smell so i posted that video of like friend me exposing my friend me da da da and this lady that messaged me on instagram of course

This lady fit dey watch Abi and family go dey follow dem back to back go dey see the new update about wetin Abi because she know say Abi na social media person abeg let me know in the comment section if na lie the lie for me I think say na the lady person the lady person or the lady herself na she go write that message if anybody even write Abi and family message I believe na the lady write Abi and family say that video bring am down um that video bring am down or X or X when I will start my own nobody go fit hold me for this social media wahala wahala wahala hey na who dey drag this my abi family ha omo hey shake body shake body shake body shake body eh my sister abi and family this weather come just bright just na when I start just now the weather no bright my abi and family for me I no tell you make you bring the video down Di message wey me send for you maybe na pipo wey react maybe nobody send you message maybe na reactor wey dem tell you say dat video for me I for like make you bring am down I believe na im you for pick or if anybody dey even write you I believe na your co wife na she write you na she write you say Abi bring dat video down or X make we really see weda make Abi bring dat video down. um for me if her husband no siyan him bad side who be we to tell her to bring the video down um she dey with man for house na she shade her husband for that video she shade her husband um she shade her husband she let us to dey see her husband in different you know na man person no fit talk deep make we dey see am in different um corner i don first talk am if you never watch that my video i fit link am to you make you watch am for up um As far say her husband love the shade, you know say nowadays when anything money speak o um under my I dey always talk am say money is not everything in my side a lot of things money is not everything but sometimes money good to beautify you to do the worldly things but sometimes money no be everything let's tell ourselves the truth but maybe her husband see the money wey dey come out from the channel he no fit tell her wife wetin she wan do Yet, let's tell ourselves the truth, as far say her husband no tell am say, Abby, bring that video down, who be me and you to tell Abby to bring her video down? We dey learn now. Let's call a space a space. We are learning. Yes, we dey learn. Only thing wey I tell Abby say that woman naked eh, video, make she delete am. Maybe na me now o, she dey even dey talk now say make she bring am down. No be bring it down, I'm telling you. Mm. I tell you say Di video, you no get right to hold your fellow human being, your fellow woman, kpekus for your phone ehn, na dat one I tell you, and na dat one I say delete, bring him down, I no tell you make you bring your video down, you have right to hold your video as far as say your husband wey you shade for your video and dis lady we no know her, na she know you, she dey see us maybe as we dey react to it now, she fit dey see us but we no know her, till di day wey you go bring dat naked picture na im we go know her, maybe we no fit even know her. Eh, maybe if you no fit even still know her. We not tell you make you bring video down. For me, message of my video when I send you, I tell you say delete that lady naked picture. Now your husband now need her. If your husband don't need her, as I first take talk, a woman travel all the way from uh, eh, uh, eh, wait till they call her London twice, and your husband open door for her. Your husband a sharp, sharp, sharp, sharp guy, sharp guy. When you know what he wants, and you now you can't sharp. E come quick bring him two children enter abroad. Who e no who who that go put sugar for his mouth? E go say toa na bitter leaf. Na your husband col collect the sugar and grab you. No be say na you do pass o. No be say na you fine pass. Okay, you be fine lady but for me, for you to dey shade your fellow lady, I do live stream about that. I no mention your name. I say e good when you see your husband dey follow side chick. It's good as a woman you go fight your husband your you fight your fellow woman or Let your husband come house immediately you fit ask your husband I receive a lot of comment some people say dem go fight o but majority win the vote dem say why I go fight why you go fight your fellow woman you no suppose to fight your fellow woman if your husband no toast you if my oga no toast me I no believe say me with am go dey if my oga no see me say hey girl omo I no let you go hey I no let you go I no be na because my oga no be social media person I for say make we talk how we take meet. I no believe say we dey here today. I no believe say we we get children together. I no believe say we still dey live. We don dey we don dey together over ten years now. Na man dey see woman, e go approach woman, woman go download am. Man woman when man when e see say woman dey toast am, you go know say dat woman whether e get agenda, e get mission, whether e get something. Responsible woman, na man dey toast am. Any woman wey toast you, put your two shoe whether e dey come come kpai you, whether e dey come come scatter your life, a lot of things dey happen. Na im make me tell you say my sister, don fight your woman. If man, responsible man, woman dey throw body for am, e no go see am, e go throway im face because im know say na distraction and na destroyer na im e be. Dat lady wey e dey UK, if na she rewrite you, and she know say you shade her e ask you to bring that video she get right also because you shade her there na your husband toast am say she na muslim according to na uh, uh, culture she ha he have right to marry many wife you no know wetin your husband dey tell am Ah, in in fact you no know wetin your husband dey tell am you tell your husband delete that video your husband no gree delete am from you you suppose to know say your husband still get love for that lady no be that one i come talk i come tell una say our sister abi and family say somebody write am for ig

tok her own, pipo go see her own vaction. If dat lady open chine and tok about your husband, I no believe say uhmm uhmm I swallow my spit, una know say we dey Africa circle, e get wetin you go tok na, dem go say ehn I get ehn abeg I get for house and I get father as a man Wen me so rest in peace I respect my dad dem no dare you talk back to my dad but e no mean say as I don be adult now adult man dey mezebu make person no tell am but the society wen we dey see our self wen man do something you wan try talk or correct am dem go dey say you dey insult person husband you dey insult person husband na im make me no really download this one oo na im make me no I be husband I suppose to collect woto woto small small oo because eh how you get woman naked picture dey enter your phone woto woto dem say make you delete am you say you no go delete am at the end you go dey tell Abior another different version say eh he slowly he sl- he s- he slowly he slowly Ka- eh, me i no go that side eh, me i no go there i beg go dey tell your wife another version if that lady now come outside in fact go sweep you over this street o that man say we get husband father for house o eh my people Na I be say bring the matter come outside. Na I come tell una say I be say somebody say somebody tell her say for Instagram say make she bring her this thing down. I no say make you bring am down. I hope you don delete the naked photo, picture of that lady. If you no delete am, remember, remember say you na woman. Remember, remember, remember. Eh, if anything happen to that woman and they come say na heart attack, hypertension or high blood pressure because of her naked, and you, my lady, if you dey watch me, you send your naked picture olden day no be now when we see say anywhere now everybody wan build their platform with social media my boyfriend say me i send am be very careful o if na before jomofu e no concern me but now last year last two years if you send your naked picture fun for you no try am o people are there to use your naked picture against you to build their platform be very very careful be very careful and this one i get to talk if you see this my video my beautiful sister wey dey uk I no believe, I no blame you for anything, the man never marry, e no dey with Abi, e no dey with any woman, e dey toast, e dey um friend Abi, e dey friend you, then e dey toast both of you, e dey friend both of you, you decide to send your naked picture because of distance, you no know wetin he still dey tell, we no know wetin he still dey tell you, is it the same man o, um na only Abi we hear now, Abi, Abi come paint her own, Abi come paint her own as a na she the man put for the front we hear oh on the last day on the last day we go hear from this our sister she go come out come out to talk my people i just say me i tell una i just use app the eh, na matter no talk just a rant at least i don film about four videos i dey here so oh